F'dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies, Isimgħu parabbola oħra. Kien hemm wieħed sid ta' għalqa, u ħawwilha bi dwieli, tellagħlha ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer mgħasar fiha u bnielha torri, u qabbilha lil xi bdiewa, u siefer f'art oħra. Meta wasal żmien il-frott, Bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh. U lill-ieħor ħaġġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lil ibnu. Min ibni jistħu qal. Issa kif raw lil ibnu, il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom, Ara l-werriet! Ejjew noqtluh, biex il-wirt tiegħu neħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa, sid l-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu, jeqridhom bl-aħniena ta' ħżiena li huma u l-għalqa iqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesù, Qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka? Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna? Għalhekk ngħidilkom li s-Saltna ta' Alla tittieħed mingħandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Meta semgħu il-parabboli tiegħu, il-qassisin il-kbar u l-Farisej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom. Huma riedu kieku jaqbduh taħt idejhom Imma beżgħu min-nies, għax kulħadd kien iżommu bi profeta. Il-Kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. X'inhu il-punt tal-parabbola tal-għalqa tad-dwieli? L-istorja ta' Ġesù, tas-sid tal-għalqa li jsiefer, u l-ħaddiema diżonesti għamlet ħafna sens għas-semmiegħa tiegħu. L-għoljiet tal-Galilija kienu mimlija b'għelieqi tad-dwieli, u kien komuni li s-sidien iqabbdu ħaddiema biex jaħdmulhom l-art. Ħafna kienu jagħmlu dan biex jiġbru l-kera fi żmienha. Għaliex l-istorja ta' Ġesù dwar il-ħaddiema ħżiena offendiet lill-iskribi u l-Fariżej? Fiha kellha messaġġ profetiku kif ukoll twissija. Iżaija kien tkellem fuq id-dar ta' Iżrael bħala l-għalqa tad-dwieli tal-Mulej. Dan insibuh fil-ktieb ta' Iżaija kapitlu 5 vers 7. Huwa probabbli għalhekk li min semgħu jirrakkonta din il-parabbola fehimha bħala referenza tal-mod kif Alla kien mexa mal-poplu ribelluż u ta' ras iebsa. Din il-parabbola tkellem lilna wkoll illum. Hi turina b'rikkezza uħud mill-veritajiet importanti dwar Alla u l-mod kif jimxi mal-poplu tiegħu. L-ewwel nett tgħidilna dwar il-ġenerożità u l-fiduċja ta' Alla. L-għalqa tad-dwieli għandha fiha kull ma l-ħaddiema kellhom bżonn. Is-sid telaq u ħalla l-għalqa f'idejn il-ħaddiema. Alla, bl-istess mod, jafdana tant li jagħtina l-libertà li mmexxu ħajjitna fuq l-għażliet li nagħmlu. Din il-parabbola tgħidilna wkoll dwar il-paċenzja u l-ġustizzja ta' Alla. Mhux darba, imma ħafna drabi hu ħafrilhom dejnhom. Imma filwaqt li l-ħaddiema jieħdu vantaġġ mill-paċenzja tas-sid, il-ġustizzja u l-ġudizzju fl-aħħar kellhom iseħħu. Ġesù ħabbar kemm il-mewt kif ukoll ir-rebħa aħħarija tiegħu. Hu kien jaf li kien se jiġi mwarrab, miċħud u maqtul, imma kien jaf ukoll li dan ma kienx se jkun it-tmiem. Wara ċ-ċaħda kien se jkun hemm il-glorja, il-glorja tal-qawmien mill-imwiet u t-tlugħ tiegħu għan-naħa tal-lemin tal-Missier. Il-Mulej ibierek lill-poplu tiegħu llum bid-don tas-Saltna. Hu iwiegħed li aħna ser nagħmlu ħafna frott jekk ngħixu fih. Hu jafda id-doni u l-grazzji f'idejn kull wieħed u kull waħda minna, u jagħtina xogħol fil-għalqa tiegħu tad-dwieli, li hi l-istess ġisem mistiku tiegħu, il-Knisja. Hu iwiegħed li t-taħbit tagħna mhux se jkun għal xejn jekk nipperseveraw bil-fidi sal-aħħar. Għandna nistennew tiġrib u anki persekuzzjoni, imma fl-aħħar naraw ir-rebħa. U inti, titħabat għall-Mulej b'tama ferrieħa u b'kunfidenza fir-rebħa tiegħu? Grazzi, Mulej Ġesù, għall-benefiċċji kollha li inti tajtna, għall-uġigħ u għall-insulti li inti sofrejt bi mħabba għalina. O Salvatur l-aktar ħanin, ħabib u ħuna, agħmel li nagħrfek aktar ċar u li nħobbok bl-akbar għożża. Ħelwa Marija Ommi, għenni nimxi wara Ibnek aktar mill-qrib mhux biss meta dan ikun faċli għalija, imma wkoll meta niġi affaċċjata mal-iebes. Ammen.